Magazynyň, dükanyň garawulynyň baş ujundaky ýazgy oýar hem meni. Köp pul karz berip alyp bilmeýän algydarlar üçin Gurbansoltan Nurýagdyýewanyň aýdan aýdymlaryndan duşurmagymy Bergidahylar üçin garaşdym saňa. Türmeden ogryň obadaky ogry ýoldaşyna ýazan haty känem gelinçäm. Ýakamyz awut ýag ýasaýan ýagçylar üçin halk aýdymy Ýag ýaly Perhili bazar eşidip gördük, ors bazar, teke bazar, jygyllyk, ýarmarka, maşyn bazar, at bazar, it bazar, ýöne täze ýurt gowlaşyp, Ikili ulanysdan GR bazar açyldy. GR bazardan ýük baryny ýükläp getirýän gelinler üçin Leýla Şadurdyýewanyň aýdan aýdymlaryndan Gyzlar göteriň sandygy, Gazirowkasy uzatýan gazirowşşikler, gyz-gelinler üçin halk aýdymy,

Öýküň bardyr. Ýa kükürtmiň. Içi boşmyka? Häzir bir çaý başynda men dogrusu kän goşgam ýazyp ýöremok. Siziň araňyzda goşgyny poeziýany oňat görýänler bar bolmagy gaty mümkin. Özem gytrak goşgulary gowy görýänsiňiz. Ýerel gazetde zatda çykýan goşgulary

Eger ýalan zadyň oňat treşlerini diňläp bişirip bilseňiz, şuny-ha gowy diýseňiz, onda men özüm onuň şahydy bolajak. Şoň üçin häzir şol ýalan goşgularymdan birini öňüňize okap bereýin. Ogul diýýär goşgyň adyna. Muny men öz ýeke toklyma däl, eýsem,

Şeýlemi? Aý gülüşdirdiňä. Aý gülüp gülüp balam otur. Jena gün agşam konsert berdi. Ogul iýenini doýanyny bilmeýän ýagşy agzap Toýly günüň gülmeýän, agyr günüň halyňy sorap gelmeýän gardaşdan gaçyrak bolaýdyň ogul. Beýikdir ýetmezine gülmeýän adam. Pesdir beýikligiňi bilmeýän adam. Gepi gepe sepläp ýermeýän adam ondanam gaçyrak bolaýdyň ogul. Öz gepine özi gülýänden gorkgyn. Karz bermän, karz alýandan gorkgyn. Göýä diri doga ölýänden gorkgyn. Olardanam daşrak bolaýgyn, ogul. Ýigit bardyr, gylyj oýnap, ýaý alar. Badyr ýigit saýaladar, saýalar, Ýigit badyr, diňe adyň gaýalar, Galanynam näme, biläýgin ogul. Jeza bermegin pes kişilere, Ýaran bolmagyn mes kişilere, Meňzejek bolgun tüýs kişilere. Gabrymda dik goýmagyn ogul. Sada bolgun, diýdirmegin mes ogul. Öler kakaň, borsuň onsoň pes ogul. Erkejik bol, diýdirmegin pis ogul. Kakaň şu kendinem alaýyn ogul. Uly märekede agras gürlegin. Pil depeňde çynyň bile derlegin. Irizmegin Il öwrenme, örnewin, Soňa galsaň häki birdir, biläýgin ogul. Neşe ýol almagyn, Çökerer dyza, Dilim gyş ýeder, Ogla-gyza, Gyş, baky däldir, Çykarsyň ýaza, Ýazam bir pasyldyr. Biläýin ogul. Sagboluň. Ussat indi men mäňe bir goşgy okap bermekçi. Ýöne şu goşgyny okamazdan öň men ýüzlenmäm bar. Ýurdumyz gowulaşdygyça, gül açdygyça, Aşgabadymyz ak mermere öwrülýän wagty ak mermerdenem ak kristal, Ak ažjan garaýagyz türkmene howp salýar. Geroin. Geroina agzegenler Allah kuwat bersin. Degmedikler. Stop. Maňa dogry düşünersiňiz diýip men pikir edýän. Siz bir zada ynanmaň. Geroin goýup bolanok diýseler ynanmaň, geroin çüplenip goýberilýämiş diýseler ynanmaň. Geroin hiç wagt kellämden aýrylanakmyş, on bäş ýyldan soňam gatýan oýuna sowulaýýamyş diýseler ynanmaň. Sebäbi ony satýan realizatoryň narkodelisini satýan zady ol fantazisini. Şuňa ynanmaň. Şony has içgin, gizlin bilesiňiz gelse, Uzak üçin diýeli dozalary bar, ölçegleri. Amerikan filosof hem ýazyjy Reý Bredberiň sahna çykyp, tomaşaçyny özüňe bendi etmek üçin, özüň ilki zatlara bendi bolmalydyň diýýär. Meň başym çykýar köp zatdan. Ölçegini bilýänsoň, sotga diýip bir zatlary bar oglanlaň. Şol. Sotga on manatlyk, on bäş manatlygy, mysal üçin, bir gramy kyrka bölüp ýasaýarlar. Diýmek, segsen, ýüz ýigrimi bölek edip goýup bilýän är-oglullaň bardygyny men maslahat bermejek hem görkezip biljek, şoň maslahatymy size diňledip biljek. Goýup bolanok diýlen adamlaryna kelläňiň ukulanyşyny şoňa bermäň. Oň dermanam şol, permanam şol. On sekiz ýyl türmäde basyp gördük, bolanok. Sebäbi oň goýmak gutaýyna gapyjygynda ýok. Bir çyksam bolýa çeksem diýip otyr. Onnoň ony gadyrdan gadyra çenli saklap maýyp edip çykaraýýarlar. Şoň üçin men şoňa agyz degen oglanlary peseltmek islämok. Sebäbi o zadyň özi grip ýaly ýokanç zat.

Nuristanyňdan türkmenlere ýadygärlik. Ýürekleri eretdi, namart baryny döretdi, ärler orta seretdi, giraýyn geleli bäri. Bilmän günä sogaby, ýok ýiteniň jogaby, satdy soňky joraby, giraýyn geleli bäri. Telewizor gitdi ilkä, Çagalar zar gülkä, Öwrülip bir kül tilkä, Geraýin geleli bäri. Ady barmyş nalogda, Haladenlik zalogda, Derek ýokdur balakda, Geraýin geleli bäri. Tirýekilik el halyny, munda zat ne, pul galyny, gelin, ärlik, dul galyny jeraýyn geleli bäri. Edil düýnem agady, bu gün ýaman dagady, geldi, ölüm sagady.